By the way, raħa ġdid, dem mort naraħ jiena, fimt? Għax jiena mill-video rajtu hemmhekk. U kien hemm pulizija, l-ewwel ma ħallix. Għalli meta ta' Jean Paul Sofija? Le, iva dara kiva, that's right. Mit it-tifel. Mit it-tifel, that's right, hemmhekk. Issa dak jiena billi kont nagħmel kasit tal-qorti, ma qabdunix fuq, ovvjament, ma jiena dem interessanti u dik ta' ħal ormi, by the way. Jiena dik kont immur kull sep Awwissu. Kull Awwissu kont inħossni responsabbli mmur hemmhekk biex nara l-floodwater u x'clean. Hemmhekk kienu jpoġġu ta' il-containers tal-fireworks, żibel, karozzi. Ġifieri jiena out of my own. Darba nżilt hemm isfel ta' qed narah jiffladdja U ċempilt f'xi siegħa ta' filgħodu, ħadd ma jrid ikellimni, fire engines u dak, ċempiltilhom, ejja, ġibu excavator biex inti tiskava dak il-ħafna branches u twiebet li kienu kollha qegħdin jakkumulaw. Ħadd ma ta' każi. Ġifieri, għamilt il-ħajja tiegħi jiena kemm stajt, imma hemm livell ta' mentalità fuq daw tal-luzzu bil-Malti, qed tifhem? Trid tħoss fuq ruħek waħdek u mbagħad ma tista' tagħmel xejn ħadd ħadd ir-riegni tal-luzzu. Għax sajt imma mbagħad il-bqija it-triq li għandi l-Kalkara jiena. Issa, il-Kunsill tal-Kalkara sakkar it-triq biex kulħadd jgħaddi minn ħdejja issa. Issa, xalajnu Gonzi, xalajnu l-Kunsill tal-Kalkara, fim ta' xan. Jien se nagħmel raġel ta' 83 sena issa, fim? Ikolli bil-Malti nkun kind ma' dan nies I don't hate them, I don't, imma kolli insofri din in-nuqqas ta' partitions li għandhom fil-moħħ tagħhom biex jifmu kif jifmu u li li ma kif ġara fis-systems of knowledge, fis-teachers of technology. What can you do? Kif ġara tal-flood water ċan, by the way, emmek kien hemm xi 200 miljun euro ta' Polidano, insomma, u l-oħrajn. Kont se tgħidli fuq, ma kont se tgħidli fuq ta' Kordin. Eh, ta' Kordin, issa mort hemmhekk jiena biex naqta' l-kursità biss l-kursità biex naqta' għax jiena nħobba construction hekk u l-inġinierija nħobba oh, biex nara x'ġara insomma, għax indunajt li l-corners kollha telqu, il-corners kollha telqu u rajt il-bricks kif ma poġġuti u dal-pulizija insomma għalli ma tistax tidħol Għetlu għanejt, għetlu ġiet il-mara tiegħi miegħi. Għetlu jina madnix namilom, għetlu ma jina kont ekspert tal-qorti, għetlu u nix naqta l-kurzita nara ġara, joħroġ mill-karozza. Għalli, mela li, għalli, għalli, ħanġi miegħek, imma ta' għalli spiegali inti xinti taħseb. Ġi miegħi, dal-pulizija, dar miegħi, onorani, eh? għalli Qed nieħu pjaċir nitkellem miegħek, fimt? U ma nafx kemm domt miegħu ta'. U mbagħad ġew ġew xi kuntratturi xjuħ minn dak ix-xjuħ, ma ħallihomx tidħlu, żomma. U bdew ikellmuni li qalu li dal-kuntratt ġara taħseb jiena kuntratturi xjuħ, eh? Bellezza. Bellezza, eżatti. They put their finger on the right. Inti tkun qed tittestjhom meta tistaqsi dawn l-affarijiet? Oh le, xi ma rridx noqgħod eh, bil-Malti ninfluenzhom jien l-ewwel u rrid nara lilhom l-ewwel xi jagħtu. Kont qed tittestjhom. Hmm. Le, le, mhux hekk. Jiġifieri, hawn ħafna nies jafu x'nu ma jagħmlu. Fimtni? Imma qegħdin fil-baxx wisq aħna jiena I feel helpless issa fil X'raġuni tawk? L-aġla. L-għaġla tagħmel ċerta nuqqasijiet. Mela, tlaqna?